Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso Jiwan Solimakamu Channel hi le ka jiwan solimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi leswi swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona emadyambyini ya siku ra namuntlha aka cameraman hina timoti miyambo sejeni hi kombela mi xeweta vayingiseri um ri perile aka vayingiseri hinkwavo lava nga hlalela chanele ya g one ka madyambu ya siku ra namuntlha kwala ku nga kona ya mi khomelini madyambyeni ya siku ra namuntlha sejeni inkomu g one hi humaka vhiki leri a ri nga tiki swinene kambe maphorisa ya ri tsipele Ehandle ka la ka Tzaneen ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko va ta va va pfule nandzu wa ku kumeka ku phangiwe endzeni ka tiyindlu xikan'we no tlhakisa wa xinuna. Leswi nga humelela i ku tolweni wa masiku kumbe hi Ravunharhu ku ve na wa xinuna loyi a nga kumeka a vuya edorobeni na nsati wakwe xikan'we na vana. Loko se va fika akaya andyangwini wa vona a Khujwana va fike va hlamala hiloko lowu wa xisati loko a ku chika movheni ku ta va xinuna va mune lava a va ambale ti-bala gloves va nga swi tivi ku va ta va huma hi kwini. Va kombetele lowu wa xisati hi xibalesa va n'wi vutisa ku nuna wa yena i kwini kambe loko sesi a ha la ta ringeta ku ya va komba ku i le kwini i ve sesi a hlamarisa hi ku lavanharhu se a va huma na nuna wa yena hi movha wa nsindziso swi nga leswi Sesi i ve a ringeta ku luma maphorisa ndleve hi nkarhi lowu ku nga sungula misecho ku ve ku ya va na nkateko wa ku va movha wu kumeka kun'wana kwalaya tindhawini ta le kusuhani kambe n'winyi wa movha yena i ve a nga kumeki laha endzhaku ka nkarhi a nga kumeka a karhi a famba hi milenge ku kombise timhaka ta ku a va zanga va n'wi tekela nchumu handle ka tiqingho ta le nyongeni xikan'we na xipenani lexi a ri na xona. Swi nga leswi maphorisa ya ndzi-tele va kombela mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a pfuna maphorisa ku endlela ku maphorisa ku endlela ku maphorisa va kota ku khoma vaehleketeleriwa lava nga na vutihlamuleri. Loko hi huma a ndzi-tele maphorisa ya ri ta vona ya le ku endleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu yo hlamarisa swinene leyi nga humelela le Akhujwana. Hi rona rivilo ra vunharhu leri humaka aka rona. Ku ve na n'wana wa xikolo loyi a nga kumeka namixo a karhi a ya xikolweni hi kwalomuya ka va half past five nampundzu. Loko se a ri gondzweni ra ku ya exikolweni ivi a hlangana na vaxinuna vambirhi lava nga fika va n'wi kokakoka hi nsindziso va hetelela va n'wi yisa aka muaku wo karhi laha wun'we wa vaehleketeleriwa lavambirhi a nga vuya a pfinya n'wana yaloye swi nga leswi Endzhaku ka loko n'wana a ta va a pfinyiwile ivi a ya exikolweni laha ku nga fika ku mangaleriwa vadyondzisi ku hetelela ku pfuriwe nandzu wa ku va n'wana a pfinyiwile. Vulavisisi byi le ku yeni emahlweni kambe mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko a tihlanganise na maphorisa ya ritavi ku endlela ku lava nga na vutihlamuleri va byarhisiwa byona. Kasi le a Lulekani a ku rhula kumbexana ka ndhawu leyi tivekaka hi le ku rhula ku na wa xinuna laha eh, Juan ku nga papa wo pfumala vutihlamuleri ina a ri na n'wana wa yena wa xisati kumbexana leswi hi swi vitanaka i step daughter a hi n'wana wa yena wa ngati lexi nga humelela mihisa loyi ivi a teka foni a sungula ku teka swifaniso swa timhaka ta masangu kumbexana na minkandziyiso ya tivhidiyo a komba n'wana loyi wa malembe ya khumenharhu hi vukhale loko se a vona ku swi tano i ve se a sungula ku sindzisa n'wana loyi wa xisati ku a n'wi khomakhoma swirho swa yena swa xinuna na yena loyi wa xinuna a sungula ku khomakhoma n'wana loyi ka swirho swa yena swa xisati kambe n'wana loyi swi ve swi n'wi twisa ku vava laha a nga hetelela a luma ndleve wun'wana wa maxaka ku ve ku mangariwa nandzu a police station ya Lulekani laha miehleketeleriwaka nkarhi wa sweswi a nga khomiwi. Kambe lajiwani mi ta va mi karhi mi tivutisa ku hi loko se ku tshuka ku nghene yini loko wa xinuna a hetelela a endla manyala ya muxaka lowu. A va swi tivi vayingiseri ku hambiloko ku ri ku munhu wo n'wi khoma mavele hambiloko ku ri ku wo n'wi khoma ku swi ri swi ri swihi kumbe swihi as long as yena n'winyi a karhi a nga swi lavi swi va swi ri na nandzu wa swona se a va swi tivi kambe laha ho twa ingaku loyi wa xinuna loyi i pfumale vutihlamuleri i mhangu leyi nga vavisa swinene Mopani District Commissioner Major General Willie Mashaba hi timhaka ta ku vana va languteriwe ku va fanele va sirheleriwa hi hina tanihi vatswari kambe loko ha ha ri kwalaha lulekani ku tlhe ku va na mhangu yo hlamarisa swinene leyi nga humelela leyi a matshama hi nkanu um lexi nga humelela i timhaka ta ku ku na wa xinuna loyi a nga kumeka a ngheneriwa endzeni ka yindlu no ku nga ri ma tshama hi nkani ra hi ta basisa kahle vito ra ndhawu kambe ko kwala Lulekani ku ve na wa xinuna loyi a nga kumeka a ngheneriwa endzeni ka yindlu hi va ehleketeleriwa va mune lava nga n'wi kuma a khudziherile ivi va n'wi kombetela hi xibalesa va n'wi sindzisa ku a va nyiki mali loko a ha hlamusela ku a nga na mali wun'we wa va ehleketeleriwa lava ivi a teka ayini a yi pulaga va kombisa timhaka ta ku loko a nga humesi mali va ta n'wi yisa hi ayini lowun'wana a n'wi kombetele hi xibalesa va sungule ku secha yindlu va kumanyana ntsengo lowu a wu ri kona ko kwala ndzeni ka yindlu va wu tekile hi sindziso va tlhela va tekela mutusi wa ku vava makhadi lava nga hetelela va ya teka mali va drowa mali va famba swi nga leswi ku le ku ndliweni ka vulavisisi laha ku komberiwaka mani na mani loyi a nga tshukaka a ri na vumbhoni lebyi nga ta pfuna ku khomiwa va ehleketeleriwa ku va a luma maphorisa ya le lulekani ndlela kasi yo hetelela i mhangu leyi nga humelela leyi Amjadis Kloof a handleyana ka Tzaneen nakona laha muhlampfa a nga kumeka a ngheneriwa exiphazeni xa yena lexi a xaviselaka xikan'we no khudzahela aka xona um loko a ha khudze hi rini navusiku ivi a twa ku karhi ku fayiwa khumbi laha va ehleketeleriwa lava a va ringeta ku nghena ivi a luma vamakhelwani ndleve lava nga vitana maphorisa kambe va ehleketeleriwa lava va ve va kota ku nghena endzeni ka yindlu loko se va ri ndzeni ka yindlu maphorisa ya ve ya fika laha ku nga fika ku va na ku baleselana exikarhi ka maphorisa na va ehleketeleriwa lava va nga hetelela va baleka kasi mopani district commissioner general Willy Mashava va ha kombela ku vaxavisi kumbexana vahlampfa lava va nga na swiphaza va nga xavisi va tlhela va tlela eswiphazeni hi timhaka ta ku vutomi bya vona byi va byi nga ha hlayisekanga na rihanyo Joan mi kuma ku mi ti vutisa ku i huma njhani na chemba a kamareni ra yena a hindza hi la ku xavisiwaka xinkwa a hetelela handle leswi endlaka swi hetelela nkarhi wun'wani swi endla ku vutomi bya vanhu byi va byi nga hlayisekanga hileswi a hi khomele vayingiseri va chanele ya Joan swona ka madyambu ya siku ra namuntlha a va vi na mahelo ya vhiki lamanene Ndza khensa swinene Sejeni hi tshemba ku xi bele tindleveni loko mi ri na swin'wanyana mi lava ku swi tatisa mi nga swi tatisa kwalaya ka ti-comment a ka khamera a hi ri na Timothy inkomu
Weekly Crime Report Sejeni Rikhotso Jiwani Solima Kamu Channel